Meta naħsbu f'ilsienna, qajla jiġina f'moħħna żfin. Biss, Teatru Malta qed jisfida l-ideat tradizzjonali ta' x'jista' jsir b'ilsienna, billi jinkludi żfin fi produzzjonijiet bil-Malti. It-tim ta' Lsienna ltaqa' ma' Shawn Buhaġar sabiex isir jaf aktar dwar is-sinerġija bejn il-Malti u Sfin.
Teatru Malta ħadem ma' Żeffiena fiż-żewġ programmi li saru s'issa. Ħadem anke id f'id mal-Kumpanija Nazzjonali ta' Sfin, Sfin Malta, fi produzzjonijiet bħal Boulevard ta' Francis Ebejer, imma anke Sette. li kien xogħol ġdid b'kittieba ġejja mill-Ingilterra u New Victorians u anke fi produzzjonijiet oħra forsi mhux fuq l-istess livell, mhux fuq l-istess ammont ta' żfin, imma fi produzzjoni oħra kellna koreografi, kellna anke l-idea ta' movement director, jiġifieri direttur li qed jara kif jiċċaqalqu l-atturi mhux bilfors mal-mużika imma anke mal-mużika. Ġifieri għamilniha ħafna, eżempju anke f'Raymond Fight Back fejn għamilna xogħol mal-boxers u kellna movement director li qed jikkrea koreografija mal-boxing. Illum il-ġurnata r-rwol ta' movement director jiena personali anke bħala direttur teatrali nemmen bih ħafna. Id-dinja tat-teatru ta' żfin ilha bosta snin biex ma ngħidlekx kważi minn dejjem, taħdem id f'id mad-dinja tat-teatru. Fuq l-iktar livell popolari nsibu l-musical theatre, dak li nsejħulu l-musical theatre fejn tara ż-żeffiena, l-koreografi involuti u żeffiena li huma wkoll atturi u kantanti. Però anke minn żmien il-kabarè, l-vaudeville, jiġifieri dak li bl-Ingliż isejħu performing arts, dejjem kellhom korrelazzjoni bejniethom biex jipproduċu l-aqwa xogħol possibbli, però anke fid-dinja kontemporanja. U l-bżonn ta' daw id-drammi ma naħsibx li kien bżonn jew neċessità ta' dramm biss, imma tad-direttur, kienet l-għażla tad-direttur, l-istorja li trid tingħad, L-estetika li trid tinħoloq. Dewwejna 30,000 raġel neqsin sitta. Timmaġina? Hekk ġara hawnhekk dak ir-ras il-ħsieni web.
Hija l-għażla tal-artist li jkollu dad-dibattitu bejn il-lingwa u l-moviment fejn jidħol żfin. Però nemmen illi l-Malti m'għandu xejn inqas minn lingwi oħra u anzi importanti illi ż-żeffiena tagħna u anke l-teatranti jesperimentaw bil-lingwa tagħna u l-moviment u s-sfin daqs lingwi oħra. Minkejja li aħna t-Teatru Nazzjonali, il-kumpanija tat-Teatru Nazzjonali, li nżewġu s-sfin fil-produzzjonijiet tagħna bil-Malti hija waħda mill-prijoritajiet tagħna u anke Nagħmluha kull sena. Kif diġà semmejt, għamilniha fi produzzjonijiet oħra li wieħed jista' jara fuq il-medja soċjali jew l-websajt tagħna. Imma l-proċess dejjem ikun differenti għal kull xogħol. Wieħed ma jistax jgħid dejjem tiġri hekk, m'hemmx formula, mhux kull proġett teatrali għandu riċetta partikolari. Imma ġieli jkun hemm ir-rwol tal-koreografu, ġieli d-direttur ikun il-koreografu, ġieli d-direttur ikun irid dak li nsejħulu movement director, eżempju jiena fix-xogħlijiet tiegħi dejjem ikolli movement director, għalfejn? Għax irrid xi ħadd ma' min niddibatti fuq il-moviment, forsi jiena qed nara l-istorja, qed nara ċertu estetika ma rrid xi ħadd li qed jara min-naħa ta' tal-ġestikular, tal-moviment, tal tar-ritmu fejn jidħol il-moviment u r-ritmu, ġifieri hemm ħafna u ħafna rwoli differenti fil-proċess teatrali u nemmen li dar-rwol tagħżfin, is-sekk u x'forma ta' koreografu u movement director żeffiena li qed jikkollaboraw fix-xogħol huwa kruċjali aktar minn qatt qabel, anke minħabba l-fatt li huwa iktar aċċessibbli jekk inti ma tifhimx il-lingwa li qed tara biha.